Күпме яшәсәң дә, гел белемгә омтылырга кирәк. Бу хакта үз вакытында Рим фәлсәфәчесе Синека язган иде. Менә инде 2000 ел узгач, бу сүзләр тагын да тирәнрәк мәгънәгә ия булды. Без яшькә, профессиягә, милләткә карамастан гел укыйбыз, белем алабыз. Без тормышның мәңгелек укучылары. Димәк, без һәрвакыт яшь. Исәнмесез! Бу Белем дөньясы программасы һәм без сезгә күп кенә кызыклы темалар әзерләдек. Бүгенге программада Ян кырмалар иске мәктәпләрне ничек яңарттылар? Профессиональ тол чыгу укытучыларны нәрсә илһамландыра? Интернет буенча сәяхәт узып баручы атнада сәясәтчеләр, балалар һәм мәктәпләр ниләр белән сөендерде? Иске мәктәпләр яңача, неординар алым, мәктәп бинасын зурайту укытучыларның да, укучыларның да күңелләренә хуш килде. Узган программада без яңа заманча мәктәпләрнең ачылуы турында сөйләгән идек, ләкин алар Казан уку йортларының артык тыгызлыгы проблемасын ахыргача хәл итә алмый. Иске мәктәпләрдә укучы балалар да гадел шартларда калмый. Алар да бит санлыкта түгел, матурлыкта укырга тели. Һәм әлеге мәсьәләдән чыгу юлы табылган. Мәктәпләргә яңкырмалар төзи башладылар. 93 гимназиянең үз лукоморьесы барлыкка килде, ә Солнце мәктәбе балалары яңа бинага ия булды. Гөлфия Гобайдуллина мәктәп укучыларында кунакта булып кайтты. Кояшлы мәктәптә кояшлы балалар, белемле һәм зирәк сабыйлар укый Казанның алдынгы сәләтләрен күрсәткән балалар өчен Солнце интернат-мәктәбендә. Аларның быел зур вакыйга. 2017 елда мәктәптә төзелә башлаган янкырма бүген эксплуатациягә тапшырылды. Янкырма үзенчәлекле стильдә һәм зауык белән булдырылган. Биредә барлык укучыларны да сыйдыра алырлык ашханә, заманча кабинетлар һәм үз эченә хореография һәм актлар залларын берләштергән бүлмә дә бар.

Әлеге мәктәпнең укучылары да бит гади түгел. Күп укыйлар, олимпиадаларга әзерләнәләр. Өстәвенә, мәктәпкә укырга керү дә үзе бер сынау. Күп кенә балалар зур теләкләре булуга карамастан, әлеге сынауларны үтә алмый. Минем дустым бар һәм ул монда керергә теләде. Ә, Ләкин ул экза- экзаменнарын а, тапшырмады, ә мин тапшырдым һәм монда калдым. Хәзер мин инглиз теленнән, татар теленнән олимпиадага әзерләнәм. Ә, Шулай ук безнең сыйныфта математика м, яхшы укытыла. Ә, э, Башта инде миңа укырга Әзрәк авыр булды. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, әлеге янкырма аерым олылар яисә аерым башлангыч сыйныфлар өчен генә төзелмәгән. Мәктәп җитәкчесе сүзләренчә, олылар белән кешеләрне аерып карау ярамый. Киресенчә, алар гел элемтәдә булырга, бер-берсенә ярдәм итеп укырга тиеш. Минемчә, балаларның бер-берсе белән дус булуы бик мөһим. Өченче сыйныфлар җиденче сыйныфлар белән дус булганда, егетләр кызлар белән, руслар татарлар белән аралашу ул бик яхшы. Янкырма проекты инде 2015 елда булдырылган, дип сөйли Павел Шмаков. Әмма финанслау мәсьәләсе ул вакытта чишелә алмаган. Мәктәпнең яңа бинасын төзү 2017 елда башланып китә. Янкырма төзүне финанслау күләме, тулаем алганда, 180 миллион сум тәшкил иткән. Яңа бинаның мәйданы якынча 2500 квадрат метр тәшкил итә. Мәктәп җитәкчесе янкырма төзү мөмкинлеге һәм матди ярдәм өчен Татарстан Президентына бик рәхмәтле. Громадная благодарность мэру. Шәһәребез мэры Илсур Рәис улы Мешинга, республикабыз президенты Рустам Нургали улы Минихановка зур рәхмәт. Яңа бина куллануга инде тулысынча әзер. Балалар аңа хәзер әкренләп ияләшә бара, бинаның мөмкинлекләрен өйрәнә. Ә ян кырманы Солнце мәктәбенең күптәнге дусты, карт имән төрәтеп тора. Павел Шмаков сүзләренчә, әлеге белем символы имәнгә инде 250 ел. Бу киң һәм шул ук вакытта зифа агач, хәтта Пушкинны да күргәндер, дип сөйли директор. Лукоморье, дуб зеленый. Имән һәм Пушкин безгә юкка гына искә төшмәгән. Руслан һәм Людмила поэмасындагы Лукоморье хәзер Казанның 93 нче гимназиясендә дә бар. Мәктәп җитәкчелеге янкормаларын нәкъ менә шулай атаган. Шунысы әһәмиятле, Александр Сергеевич Пушкин тууына Быел 220 ел тулды. 2000 квадрат метр мәйданлы яңа бинада иҗат мәйданчыклары, этнографик музей һәм башка күп кенә тематик бүлмәләр урнашкан. Болар барысы да рус телен һәм рус мәдәниятен өйрәнүгә зур этәргеч булачак, дип әйтә мәктәп җитәкчелеге. Пристрой э, Лукоморья – это пристрой, который… Лукоморье ян кормасы этномәдәни укыту һәм тәрбия идеясын тормышка ашыру өчен булдырылган. и воспитание.
Гимназиянең элеккеге төп корпусы да исемсез түгел. Аны скрепы дип атыйлар. Бу исем күп милләтле Татарстанда яшәүче халыкларның традицияләрен һәм дуслыгын ныгыту дигән мәгънәгә ия, дип аңлатты мәктәп җитәкчесе. Лукоморье һәм скрепы корпуслары бер-берсен өстәп тора. Өч катлы янкырма диварларын рус мәдәниятенең күренекле вәкилләренең цитаталары бизәгән. Янкырмада хореография, вокал һәм мизо студияләре булдырылган. Шулай ук бинада 367 урынга исәпләнгән

Ученик года төрле сәхнәләштерүләр. Красный дети, добрый молодец, ученик года, разные постановки. Янкорманың киләсе бер үзенчәлеге, биредә этнографик музей булдырылган. Элеккеге бинада андый мөмкинчелек булмаган. Музейда укучылар рус халык иҗатының үрнәкләре белән таныша ала, традицион рус костюмнарын һәм көнкүреш кирәк-яракларын өйрәнә. Старинные русские национальные костюмы. Элекеге рус костюмнары, эрләү җайланмасы. Дәресләрдә балалар материалны яхшырак аңлый, Россия тарихын тирәнрәк өйрәнә ала. Глубже понять историю нашей страны. Мәктәп яны территориясе дә төзекләндерелгән, яңа килү юллары төзелгән, шул исәптән физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә спорт мәйданчыгы яңартылган. Гимназия директоры сүзләренчә, Янкорманың барлыкка килүе укыту бинасының 55 еллык юбилее өчен иң зур бүләк булды.
Һөнәри талчыгу, ягъни психологлар телендә профессиональное выгорание дип аталучы феномен дөньяда ярты гасыр элек кулланыла башлаган. Россия психологлары арасында әлеге термин күптән түгел генә куллануга керде. Кеше һөнәреннән, бигрәк тә укытучылар үз хезмәтеннән бер кайчан да армый кебек тоела. Әмма уку йортларында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, мөгаллимнәр психологик йөкләнеш буенча икенче урында. Бу халәт хәтта яшь педагогларда да очрый. Мәгариф өлкәсе белгечләре мәктәпләрдәге укытучыларга ничек ярдәм итү турында уйланып кына калмыйча, һөнәри талчыгуга каршы көрәшнең төрле ысулларын да тәкъдим итә башлады. Бу усуллар һәм Яшел Үзән укытучысының уникаль алымнары турында киләсе репортажда.
Менә шулай тарих укытучысы Алексей Егоров эшкә бара. Кечкенә яшел үзән өчен бу шаккаткыч. Укытучы лонбордта. Бу транспорт төре белән гадәттә яшүсмерләр куллана бит. Иногда такое не понимаю. Кайвакыт Ылы абый ә үзе тактада йөри дип карыйлар. Чөнки бу барыбер укытучылык профессиясенә килешми торган балачагылык дип санала. Совместимое со званием педагог.
Һәм мондый балачагалыклар Алексейның әле шактый. Ул сноуборд, вейк та йөри, акваланг белән чума, тауларга менә, елгаларда йөзә. Ул әле татып карамаган өлкәләрне атау бәлки җиңелрәк булыр. Ул су астында да, җирдә дә булган, аңа хәтта һава киңлеге дә буйсынган. Тарихчы глобусны урый дип атаган ул үз каналын ютубта. Биредә тарихчы походлардан, тауларга менүдән, тренировкалардан алган хис кичерешләре белән бүлешә. Әлеге кинодан ул үзе режиссер, төп герой да, сценарист та, монтажер да. Кто-то хочет купить там себе автомобиль, кто-то хочет себе Кемдер автомобиль тели, кемдер сәяхәткә барырга. Ә мин кызыклы компания белән берәр матур төбәктә булып кайтыр идем. компании. И Вот к этому я стремлюсь. Алексей мәктәпкә очраклы рәвештә генә килеп эләккән. Яңа укытучыбыз гранты турында ишеткәндә ул Милли музейда гыйльми сәркәтип булып эшли. Профессиямне алмаштырмыйм микән, китәргә беркайчан да соң түгел дип уйлаган тарихчы.

Я вообще историю преподаю. История, она
Мин тарих укытам, ул илләр, кешеләр белән тыгыз бәйле. Һәм син дәрес алып барганда, мин бу төбәктә үзем дә булдым дип сөйлисең икән. Бу әлбәттә балаларга кызык. Интересно дети, мы Алексейның хезмәттәшләре аның хоббиына лояль карый, кемдер аны хуплый. Тарихчы һөнәри талчыгу укытучылар арасында еш очрый дип саный һәм аннан чыгу юлын белә.

Адреналин һәм белемгә омтылыш, болар глобусны ураучы тарихчының визит карточкасы. Унберенче сыйныфлар яза торган йомгаклау иншаларының темалары билгеле булды. Биш тема. Сугыш һәм тынычлык, өмет һәм төшенкелек, игелек һәм явызлык, горурлык һәм кабул итү һәм ир белән хатын-кыз мөнәсәбәтен чагылдыручы 10 иана иншасы. Ләкин кайбер россиялеләр имтиханны бетерү яисә берничә критерийны киметү яклы. Бу нәрсә белән бәйле? Узып баручы атнада мәгариф өлкәсендә нинди кызыклы яңалыклар булган? Авторлык сәхифәсен Нияз Рахман тәкъдим итә.
Сәлам дуслар, каникуллар тамам, укучыларның куйрыклары кабаттан бозга катты. Дөресрәге дәресләр, өй эшләре, мәктәп тормышы. Элек авыл балалары өчен сентябрь улады тагын бер ай каникуллар дәвамы иде.

Яңа уку юлы рекордлар белән башланып китте. Краснодар шәһәрендә бер мәктәптә барлыгы 24 беренче сыйныф барлыкка килгән. Анда класслар без ияләнгән А, Б, В, Г белән генә тәмамланмый. Күз алдыгызга китерегез, 24 сыйныф һәм ул Адан Шга кадәр шаккаткыч. Иң мөхиме укучылар һәм укытучылар үзләре генә буталып бетмәсеннәр инде. Алайса икелене И классындагы Ивановка түгел, ә П классындагы Петровка куюлары бар. Зайкин
Два!
Икенде дигәндән бу атнада ул аздан гына юкка чыкмый калды. Аны танылган Россия сәясәтчесе Владимир Жириновский бөтенләй бетерү тәкъдиме белән чыкты. Икеле һәм берлеләр бөтенләй булмаска тиеш ди. Ул бит дәресне белмәгән укучының кәефен төшерәчәк дип саный сәясәтче. Үзем өчле алганда, минем өчен бу бик күңелсез иде, аннары аны яңадан укып, бишлегә төзәтә идем, ди Владимир Вольфович. Ә икелеләр аның тәмам үзәгенә үткән ахры. Четверка, четверка. А, дуракам, дуракам, четверка, четверка. Бу атнада тагын бер танылган акыллы баш шок каптырды. Ул Россия Сбербанкы башлыгы Герман Греф. Имтиханнарны бөтенләй бетерергә ди ул. Бу коточкыч нәрсә?

Не хочешь? Сиди в отряде. Да. Пожалуйте. Ходите, пожалуйста. Прошу. Хәер, болай да барабыз дип тормыйлар бит кайберәүләр. Бу вакытта бөтен интернетны шарлаткан роликны кем генә карамады икән. Биредә бер малай мәктәпкә барудан баш тарта, хәтта әтисенә аяк терәп каршы тора. Пацан, не советую. Третий год Четвертый год учусь.
Чынлыкта исә мәктәпкә бармын инде урамга шор ярган малайга әле укырга керергә тагын бер ел бар икән. Әнисе сүзләренә караганда, олар бары тик мәктәп яныннан үтеп барышлый улларына шул яртып кына шундый тәкъдим ясыйлар, ә аның бу кыланмышы интернетны шаулаткан видеога әверелде. Киләсе елга малайны укырга ничек итеп алып кидерләр инде? Монысын әле үзләре дә белми торганнардыр. Әле бер ел эчендә малай үсеп тә китсә, әти-әнисенең генә